Praise the Lord praise the Lord praise the Lord Ɛna anɔpa yi nso Onyame ba megye di sɛ Onyankopɔn na daro ma wo ne abusua ne adɔfoɔ nyinaa mo ho yɛ yɛda ɔbɔadeɛ ase sɛ wasa ahwɛ yɛn so wama na wɔtwe akɔ asa abɛto yɛn bio ɛnɛ nso Onyame asa ama yɛ akwanya kɛseɛ sɛ mene wo mmienu yɛnsua n'asɛm na yɛmfa aba bi mfiri mu Ɛnnɛ, Onyame asɛm a me ne wo ba rebɛsua no, mato ne din sɛ What Will Be Your Reward? What Will Be Your Reward? Akatua bɛn na wobɛnya? Akatua bɛn na wobɛnya? Saa asɛm yi yɛbɛhu no Revelation chapter 22 verse 12. Revelation chapter 22 verse 12 ɛwɔ na yɛbɛhu saa asɛm yi. Mɛkan na yɛakɔ so sɛdeɛ da biara yɛyɛ no no. Look, I am coming soon.

ne nnwuma si teɛ. Ɔse ɔde brɛ obi biara sɛdeɛ ne nnwuma si teɛ. Ɛna anɔpa yi, wo nnwuma te sɛn? Wo gyidi ni? Ɛna anɔpa yi, abrabɔ bɛn na wohu sɛ wobɔ? Na ɛna anɔpa yi, sɛ owura no ba sesie a, akatua bɛn na wohu sɛ wobɛnya? Wei yɛ asɛmbisa bi a ɛpɛ sɛ ɛnɛ wankasa wobisa wo ho. W'ankasa bisa wo ho, esiane sɛ wo ankasa wunim wo nnwuma. Wo ankasa wunim sɛ sɛ owura no ba seesei yi a, wo ara wunim akatua a wubenya. Akatua mmienu na ɛwɔ ma onipa biara a ɔwɔ asase yi so. Akatua a edi kan yɛ eternal life, ɛyɛ heaven, ɔsoro ahenni a ɛyɛ heaven. Na akatua a ɛtɔ so mmienu nso so yɛ eternal punishment a ɛyɛ ɔbonsam gyam hell. ɛyɛ ɔbonsam gyem hell onyame asɛm ɛka wɔ matthew chapter 25 verse 46 ɔse then the wicked ones will be sent to eternal punishment but the righteous will go to eternal life amen enti yɛwɔ eternal life ɛne ɛwɔ eternal punishment ti wei ne akatua mmienu a owura no sɛ ɔba ɛne yɛ a mene wo mmienu yɛbɛnya na mebisa sɛ ɛmu deɛ na wobɛnya Emu deɛn na wobɛnya? Onyame Asɛm saa ka sɛ ɔde n'atemmuo anaasɛ ɛberɛ aduru sɛ ɔde atemmuo hyɛ aseɛ firi ɔno ne Nyame ne fie. Ɛne Onyame ahu sɛ yɛn a yɛyɛ agyidifoɔ, Onyame ahu sɛ yɛn a yɛyɛ akristofoɔ, abrabɔ a yɛrebɔ, ɛkwan a yɛnam so de yɛ n'adwuma, ɛnyɛ kwan pa so. Ɛne nneɛma a Onyame ɛyɛ n'akyiwade. ne nneɛma a ɛnsɛ ɛmfata. Ɛno na yɛn a yɛfrɛ yɛn ho agyidifoɔ, yɛn a yɛfrɛ yɛn ho Akristofoɔ, ɛno na yɛdi akyire. Ɛno na ɛdi akyire. Ɛnɛ nneɛma mmiɛnsa na nnipa nyinaa di akyire reyɛ nneɛma a ɛyɛ onyame akyiwade. Ɛnna nneɛma mmiɛnsa na nnipa nyinaa yɛ ne akyi di akyire a yɛde sɛe Onyankopɔn adwuma. Ɛnna nnipa bebree sɔre tia onyame adwuma. Onyame adwumayɛfoɔ, ɛda biara nni hɔnom a wonte sɛ yɛreka Onyame adwumayɛfoɔ ho asɛm, asɔfoɔ ne adiifoɔ ho asɛm. Ɛyɛ nokorɛ ɛsɛ Kristosom ɛwɔ taeɛ, nanso so yɛnum bi yɛn mu bi yɛn dwuma ama ho kwan ama da biara yɛreka Kristosom ho asɛm. Ɛnɛ wohwɛ a, asɔfoɔ asɔfoɔ ne nyame adwumayɛfoɔ saa nneɛma mmiɛnsa a meka yi ɛno na yɛn nyinaa yɛtwi di akyire ɛde sɛe anyame adwuma yɛde gu yɛn ho fi ɛma wiase ɛnya yɛn ho asɛm ka ne ɛdi kan ɛyɛ sika deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ tumi Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa yɛ dibrɛ. Saa nneɛma mmiɛnsa wei, ɛno na ɛnɛ nipa de sɛe Nyame adwuma. Ɛno na nipa de sɛe Nyame adwuma. Ɛnɛ Onyame dwumayɛfoɔ, asɔfoɔ akɛseɛ a wiase nyinaa nka yɛhwɛ wɔn mo, na nka yɛdi wɔn akyi na yɛsua wɔn su. Ɛnɛ tumi nti, Nyame nipa, ɔfiri asɔre dɛm a na ɔkɔ bosomsom so, ɛnɛ abosom so na Nyame nipa no nam. Ɛnam tumi, yɛpɛ tumi de ayɛ nsɛnkyerɛnne, yɛpɛ tumi de ayɛ nneɛma ama nipa ahu sɛ ampa yɛwɔ tumi. Ɛnɛ Nyame adwumayɛfoɔ, akristofoɔ, yɛfom wiase agyapadeɛ. Da biara yɛsɔre ani akɔtena asɔredan mu na yɛretu fo ne yɛreka sɛ Bible se ɛma yɛmfom wiase nneɛma anaasɛ ɛma yɛmfom wiase agyapadeɛ. Nanso so ɛna asɔfoɔ a wɔkyerɛɛ saa nneɛma no, wɔn a na ɛfom wiase agyapadeɛ? Wɔn a na ɛfom wiase nneɛma? Wɔn a na ɛfom ɛna asɔfoɔ a wɔdi yɛn anim ɛnɛ akristofoɔ Ɛnna yɛn nneyɛe fom wiase nneɛma. Bible bɔ yɛn kɔkɔ. Ɔse bɔne nyinaa nyini ne sika. Sikapɛ, bɔne nyinaa nyini ne sikapɛ. Sikapɛ bɔne a ɛnɛ nnipa ayɛ pɛ. Nnipa ani di sika akyi. Ɛne sika a nnipa ɛpɛ nti, nnipa kunkum nnipa. Ɛne sika a nnipa ɛpɛ nti, sɛ nnipa ɛkum nnipa koraa wɔmfa ho. Nnipa ekum nnipa kora ɔmfa ho. Na Bible si nnipa edi sika akyi ma nnipa afiri gyidie no mu. Nnipa afiri gyidie no mu. Sika enti nnipa bebree ɛkɔ ɔsɛyie mu. Ɛnɛ dibre a nnipa ɛpɛ nti. Nnipa pɛ sɛ wɔnya dibre wei. Wɔpɛ sɛ yɛhu sɛ ampa wɔn na hold this position. Enti ɛnnɛ nnipa redi nneyɛɛ bɔne a wɔndwene ho. Ɛnnɛ akunkumakunkum basaabasaa, awudie basaabasaa, nneɛma tantan, nneɛma nyamekyini, ɛno na ɛnnɛ nnipa ani di akyire. Na ne yɛwerɛ afi sɛ ɔse ewiase ne mu akɔnnɔ nyinaa agyam. Ne nyinaa retwam, na wɔn a wɔbɛyɛ Onyame apɛdeɛ no, wɔn na wɔbɛtena ase afebɔɔ. That is eternal life. Eternal life. Ɛnna Onyame asɛm etu mmienu mmienu fo. Onyame asɛm etu mmienu mmienu fo. Ɛsɛ akwan biara yɛ nam so sɛ saa kwan no nyɛ Kristo kwan a yɛde pɛ tumi sɛ saa kwan no nyɛ Kristo kwan a yɛde pɛ sika anaasɛ yɛde pɛ dibere a, onua dɔfo, Onyankopɔn Asɛm se, Yɛnhwɛ yie, na Owura no ɔreba na okura n'akatua na ɔde brɛ obi biara sɛdeɛ ne nnwuma si teɛ. Sɛdeɛ obiara nnwuma si teɛ. Sɛdeɛ ne nnwuma si teɛ. Wanka sɛ ɔde brɛ me ne wo mmienu sɛdeɛ nnwuma si teɛ. anaasɛ ɔde brɛ me no mmienu sɛ yɛ Ghanafoɔ sɛdeɛ nnwuma si teɛ ɔse ɔde brɛ wɔ bibiara ankorankora sɛdeɛ ne nnwuma si teɛ ɛnɛ a na ɛyɛ mesere akristofoɔ no bi de wawoa wɔn ho me deɛ mekɔ asɔre me deɛ maasɔre deɛ hwɛ yɛ asɔre na ɛyɛ powerful ɔsɔfoɔ adi anim no ɔyɛ brutal ɔwɔ tumi ɔwɔ sei ɔwɔ sei ɛyɛ good sɛ ɔsɔfoɔ a ɔdi w'anim woka ne ho asɛm na wogye no di sɛ wɔwɔ tumi, na mmom sɛ akatua na Onyame ɔde ba no, ɔmfa mbrɛ asafo no nyinaa ara, na mmom ɔde bɛbrɛ wo nko ara. Ɛni sɛ wowɔ asafo bi na sɛ ɔsɔfo no ɔka Nyame asɛm kyerɛ wo, ɔnam kwan pa so ɛretete wo, na sɛ wo sɛ wontie, na deɛ ɔbɛnam kwan bɔne so ayɛ deɛ wopɛ, na wode awoawoa wo ho sɛ wokɔ asɔre a Onyankopɔn nkyerɛkyerɛ papa wɔ hɔnom, nanso sɛ wonsesa w'adwene a, onuadɔfo, ɛnɛ Nyame rekasa kyerɛ sɛ sesa w'adwene. ɛsiane sɛ akatua no wɔde ba sɛdeɛ obiara nnwuma si teɛ ɛnɛ tumi a nnipa bi pɛ wɔ amanyɔ ekuo mu nti ɛnɛ tumi a nnipa bi pɛ wɔ wɔn dwuma mu ɛnɛ sika ɛne de brɛ a nnipa pɛ nti ɛnɛ onipa ekunkum nipa ɛnɛ onipa nfa ho. Sɛ saa nneɛma mmiɛnsa yi nti, ɔno ankasa ne ba a wawo no, ɔbɛkɔ akoku no. Ɔde no bɛkɔ abosom so de akɔ akɔyɛ nyankomagye na ɔde anya saa nneɛma no. Bible se, sɛ Onyame ansi dan no a, ɔdansifoɔ no si no kwa. Ti adeɛ biara a wopɛ, adeɛ biara a wohwehwɛ na wonam kwan bɔne so ɛrehwehwɛ na wonam kwan bɔne so ɛrenya no. Bible sɛ sɛ Onyankopɔn wansi dan no a ɔdansefo no si no kwa. Sɛ ne nyinara no sɛ ɛnyɛ Nyame na ɛde maa wo a onuadɔfoɔ, ka hunu sɛ ɛde ɔhaw bɛbrɛ wo, ɛde ɔsɛeɛ bɛbrɛ wo, ɛde wobɛkɔ ɔsɛeɛ mu awieɛ no. Ɔsɛeɛ mu na yɛde wo bɛkɔ. Ɛnɛ nnipa bebree nam kwan bɔne so anya wɔn ho tam. Ɛnɛ wɔde nnipa koraa yɛ nkoa. Ne nyinaa Onyankopɔn wɔn ho. Onyame wɔn ho ne nyinaa ara. Na sɛdeɛ meka no ɔse ɔde n'akatua de brɛ wo sɛdeɛ wo nnwuma si teɛ. Sɛdeɛ wo nnwuma si teɛ no ɛnna ɛbɛkyerɛ akatua a wobɛnya. na ɛbɛkyerɛ akatua a wobenya. Enti ɛnɛ, Onyame Asɛm ɛrebɔ me ne wo mmienu kɔkɔ. Onyame Asɛm ɛretu me ne wo mmienu fo. Ɛsɛ sɛ abrabɔ biara a yɛnam mu, ɛsɛ kwan biara a yɛnam so, sɛ saa kwan no, sɛ ɛnyɛ Kristo mu na yɛde anya saa nneɛma no a, yɛntwe yɛn ho mfiri ho. Ɛnɛ yɛnya adwensakyera na yɛnsate mmɔ abrabɔ a ɛsɛ na ɛfata na yɛatumi anya daa nkwa a ɛyɛ eternal life no. nyankopɔn asɛm wɔ se kristo na edi kan wɔ adeɛ nyinaa mu na ɛnam ne so anaasɛ ne mu na adeɛ nyinaa ɛtim nti saa tumi no a wopɛ no sɛ ɛnam kristo mu a ɛntimi ɛntim da biara da sɛ ahonyadeɛ no a wapere a wonam kwan bɔne so ɛkunkum nipa di wo nnuane binom mu ebinom anya ɛde anya no sɛ ɛnam kristo mu a Onua ntim ntim yɛn ho bebree wɔn a wɔn kɔɔ sika wɔn kɔpɛ sikaduro ɛde nyaa wɔn ho yɛn ho bebree awie yɛ sɛdeɛ bebree nom awie yɛ si yɛ yɛ tantantan tantantan. onyame ɛmpɛ sɛ me ne wo mmienu yɛwie bɛyɛ tantantan onyame mpɛ sɛ saa kwan a nkurɔfoɔ nam so no ɛde ɛde wuuyɛ ɛde sɛɛyɛ no ɔmpɛ sɛ yɛn nso so yɛbɛfa saa kwan so bi ɛno nti na ɛnɛ ɔrebisa me ne mmienu sɛ yɛn nnwuma te sɛn sɛ yɛn nnwuma nyɛ nnwuma papa a ɛbɛma yɛ akatua papa a yɛntwe yɛn ho mfamfiri ho yɛntwe yɛn ho mfamfiri ho na nnipa bebree nkaa bi nhyɛm na wɔn mu nim sɛ covid-19 bi reba ama wɔn abrabɔ aba awieyɛ nanso sɛ ne nnipa bebree aba abrabɔ aba awieyɛ nnipa no bi wɔ hɔ a wɔn nyinaa yɛ anka na wɔn te ase na nka wɔn sɛ saa nneɛma nanso wɔn anya ne saa onyame nipa onyame ba onyame ɔdɔw ɛno nti na bɛsi saa berɛ woda so te ase a wotie saa asɛm yi ɛnɛ mesrɛ wo bebree sɛ saa asɛm yi a wotie no Hyɛ na wo nua bi nya bi, na ɔno nso nam kwan bɔne so a ɔntumi ntwe ne ho mfiri saa kwan bɔne no so. Ɔso ɔreba, okura kyɛ na n'akatua ɔde brɛ obi biara sɛdeɛ ne nnwuma si teɛ. Ɛni sɛ wo nnwuma nyɛ papa a, akatua a wobɛnya no nyɛ akatua papa. ɛnyɛ akatua papa, na wobɛkɔ ɔsɛyie mu, na ɔsɛyie a bɛkɔ mu no, ɛyɛ eternal. Nti ɛnɛ twe ho firi saa abrabɔ no ho. Sɛdeɛ Onyankopɔn asɛm ɛka wɔ Job, ɛnso so Job chapter 34 verse 11 no, ɔse for according to a man deeds, he repays him. According to a man's ways, he bring consequences. are you going to get a reward or are you going to get the consequences emu deɛn na wobɛfa emu deɛn na wobɛnya waa wonim waa wonim suban a wowɔ mu waa wonim abrabɔ a wobɔ nti sɛ nɛ onyame ba ne yie a wonim akatua a wobɛnya ɛnɛ ɛnkyɛ na ewiase ne kɔ na ewie da bia kasa ewiase kɔ ewie a yɛa na ɛyɛ yɛn sɛ yɛka saa asɛm yi da bia ɛfiri tete yɛmmerɛ a yɛsua ne yɛka saa asɛm no Nti yɛate a yɛabrɛ. Sɛ wiase yi nya nkɔ n'awieeɛ a, wo wonkyere boɔ wɔ asase yi so. Sɛdeɛ COVID-19 asi akunkum bi mu no, ɛbɛduru mmerɛ bi a Onyame wobɛgye w'ahome afiri wo nsam. Na merebisa wo sɛ, sɛ Onyame gye w'ahome firi wo nsam a, akatua bɛn na wobɛnya? Ɛhefa na wobɛgyina? Ɛhefa na wobɛgyina? Ɛhe na wobɛgyina? Ɛnnɛ anɔpa yi menkasa ntiatia w'aso bebree, na mmom nea mereka akyerɛ wo ne sɛ, ɛbɛyɛ a sesa w'adwene. Sɛ nnipakum na wɔkum de anya wo ho tam a, nnipakum wɔkum biara ɛyɛ twa so, na ɛnnɛ ɛnyɛ last stop. Abrabɔ bi a wobɔ biara ɛmfata na ɛnsɛ sɛ Okristoni bɛbɔ saa abrabɔ no. Ɛnnɛ Onyame se fa ne nyinaa brɛ awieyɛ, ɛsiane sɛ ɔreba, okita n'akatua de brɛ obi biara sɛnea nnwuma si teɛ. Enti ɛbɛyɛ a. Sesa w'adwene. Nhwɛ Onyankopɔn akyiri akwan na bɔ abrabɔ a ɛsɛ na ɛfata, na sɛ Onyankopɔn ba a, woatumi anya akonta papa bi abu de akyerɛ no. Ɛnɛ Onyame nhyira wo sɛ wotie Onyankopɔn asɛm yi. Na me mpaebɔ ne sɛ asɛm yi a wutie yi, sɛ wotɔ mu sini anaasɛ wowɔ abrabɔ bi a ɛnsɛ na ɛmfata a, wobɛnya adwensakyera na woatwe wo ho afiri saa abrabɔ no ho na woatumi anya ɛyɛ eternal life a Onyame wahyehyɛ ama agyidifoɔ ne wɔn a ɛbɛbɔ bra a ɛsɛ na ɛfata ɛwɔ ɔsoro ahemman mu wɔ. Yɛfrɛ me Pastor Kan, ɛnɛ mede wobɛsia. Onyame nka ho. Onyame ɔnte anim nkyerɛ wo na ɔmma wo ahoɔden a abrabɔ biara a wowɔ mu a wontumi mfiri mu no ɔma wo ahoɔden a wobɛtumi afiri mu na woayɛ nhyira. Onyame nhyira wo. Bye bye.